Ta con e mi no sa. A mi mester bay canta dande ange. Mai honor pa mi canta dande. So mester santo cu mi ta bay sende pagar mi ta canta dande di bia. On, wet, yo. Say yes, yes, one, two, one, two. Ba comprende tambe for di full ekipo cu. Na Jespesi aki nan ta bai dal un rekorido rond di Eropa pa wak kon ta bañando ki ambiente di pagara. Esaki ta imagennan ku por nan ta mira atraves di www.diariotveuropa.com un chagraf. Ke a pasa? Bo tin medio di kamera? Oh a turé tin miedo di camera. Ah ok ok ok awor bo comprende. Ik heb nu heb ik begrepen. Nu heb it begrepen. Epa Johnny Johnny a trece nos Johnny a trece nos Johanna Stobá tambe. Johnny wabi go ba bobo so problema oke bo ni algun manera esta kuminsá e promé tonanan di rinkon rinkon rinkon boys e ainda si bo tin no a dal bai. Aina tur esnan ku ke yega, yega. Osnan ta kordialmente invitá pa yega na diario tambe. Si bo koi bo avion, si bo ta na Hulanda i koi avion, bo ta yega nèt on taim. Bo ta yega nèt on taim, pa pa asina bo uni ku nos den e tremendísimo ambiente akinan na diario. Esnan ku mi no a bisa un Bon Paskua, un Feliz Paskua, felis dianan di fiesta. Lastimamente cu mi ta sufriendo un quebrante di salud, pero esey no ta bay stop nos no. Esey no ta bay stop nos di no un tiki su. Eii Señor no hart hombre. Full e famia ta aki bow. Señor no hart, Josie, full e famia. Ya lo kòrda bon ku aki rato nos ta bai ta aki rato nos ta bai ta nona? Power FM Power FM korektamente aki rato bibu i direkto na Power FM ei ei ei ei kuidao kuidao kuidao esa kosa no se hase na aki muchacho eso la señora Sandra kiere hablar por los mikrofones de Diario TV sa señora Sandra u sabe ke mi mi español a.

Junior trese un yuana stoba pa nos come Yvonne la señora ahan e lista di dande ta yegando aki paso nan tin un kanta dande pa mi o dande no sa yega na bo porta ey mi ta bay kanta dande pa bo.

Un becha becha calor para nos stay. Aruba cora cu nos prome transmision pa lo cual cu ta trata carnaval bibi directo ta comenzar che sun di januari sai ta fakkel op toch. Mientras tanto, lo ta bon pa invisa tu rende cu nos bay tin hopi um, nos bay hasi varios entrevista cu lidernan di banda, lidernan di grupo, um, reinanan, u- de todo. Todo lo cual cu tin de ver cu carnaval, nos ta bay ta Nos ta bai ta grabando y asina pa nos pone ariba diario diario TV Aruba dot com y Jeremy m'a comprende cu m'a comprende cu un sorpresa ta bai cay muy pronto e number ta cla e señal ta cla y ta djis algo falta pa asina. E cos ey, e cos mes mes ey sosode. So, kedabo pendiente, kedabo ey, paso cos wey bira hot, cos wey bira interesante a traves di bo diario TV. Warano pa Rincon Boys.

Oi si, y nos ta live, bibo y directo Diario di Vida on. Boso tur ta on. Eso. Ricon boys tambe ta on. Esey no a sali den mic. Amen. Y mas tu también de seguro Ricon boys ay pa weta de que familia di diario. Un cos di tur aña esaki ta. Mi ta kere fini año mester bin mas bia pa año. Ya no su bin toka mas. Mi no awa Jerry pero Tom si ta ei. Eh Tom oh. Tu chabiana ta ok. Ku nos ta ok, no ta problema. Ata Jerry. Hira sa siga dusha ambiente rincon.

Hey! E jornal laga nos ban wapa, laga nos ban wapa pa sin na 2014 pa ta un aña mucho mas exitoso pa Inter e Famia di Diario. Si of no? Eso. pa nos sigur. Tan den ku nos a huntu ku Bashaka aki no tin problema. Bashaka ta bendishoná di mas. Wak su bariga. Ta bo di bo ni plaka pa paga músiko ta bendishon dia un di Januari.